Helo a chroeso mawr i Gareth, efo fi, Gareth, lle ydw i, Gareth, yn cyflwyno chat show o'r enw Gareth, lle mae Gareth, fi, yn cyfweld rhai o'r pobl fwyaf adnabyddus a difyr yn y byd, ond rhan amlaf pobl sydd mewn ban sydd yn byw o fewn hanner awr i'r stiwdio ma yng Nghaernarfon. Ond dim heddiw! Er mae hi mewn band, mae gwestai fi heddiw yn byw yn y big city! Ooh, Prestatyn! Heddiw dwi'n cael y pleser pur o hel clecs efo rhywun sydd ddim jyst yn legend ar y teli, radio a siartiau pop Cymru, ond mae hi hefyd ar y teli! Croeso mawr i Emma Walford! Geith hi glap? Pawb clapio! Emma! Emma!
Hi Gareth. Iawn Emma, su' mae Cadw? Dwi'n iawn, diolch. Sut y ti? O, dwi heb di gweld chdi ers y noson na mewn taent yn bod edern. Ti'n cofio? Ydw, dwi yn cofio. Chdi a fi jyst yn chilio allan, cael banter hilarious. Oedd o'n lyfli.
Oedd yy Non a Rachel yna a tua mil o blant a'ch beanbags yn gwatsiad.
Ydw, dwi yn cofio. Ie, checiwch hwnna allan ar YouTube channel fi. Yym, Emma, rhaid i fi ddeud, lyfio cân newydd chi. Gymaint o tiwn. Diolch.
Paid â gwrando arnyn nhw, dyn nhw'm yn gwybod sut ti'n neud y byd ma droi. Da iawn! Trod y ben a cerdd ymlaen, shoes ymlaen, chwyth y dde, sgidio goch a sgidio capel, sgidio pubs a sgidio sodla, mynd i pub, siac y lledach, efo mates fi, pawb yn joio, yfa chandy a mynd adra, rhoi y tiwn ma ymlaen! Mae eitha un, un, yym, un nod Pan ti'n canu fo fel a ti'n sylweddoli na dim, dim ond un nodyn sydd yna fo. Un nodyn. Ia.
Deutha fi am uh, Priotas 5000 Emma. Mae rhaglen dda, yndi? Dwi'n licio hi. Mae'n ma siwch bod o fatha dream job i chdi a Tristan, yndi? Yndi. Lot o hwyl.
Lot o hwyl.
Ti eisiau neud audition efo fi?

A chroeso i... I Priodas 5000! Dy dy ry ry dy dy dy ry ry by ry ry by by by by. Dych chi'n neud y theme tune 'ych hunan? Weithie.
A pwy sy'n priodi heddiw, Emma? Wel, 'dan ni 'di mynd yr holl ffordd draw i Ddinbych i gwrdd â Carl a Sharon. Gawn ni weld sut hwyl nath Carl a Sharon ga'l Yn neud priodas! A wedyn ma' 'na clip A bydd? wedyn ma' nhw'n torri iddyn nhw a wedyn ti sort of cwrdd â'r cwpl a ballu. Yym a wedyn fel arfer bysa ti a fi yn neud rhywbeth silly. Ia dwi 'di gweld chi'n chwechtin. Ie 'dan ni'n chwerthin ar popeth. Yym dwi 'di bod yn practisio laff priodas pum mil fi. O go on.
Yym, wel, wel, elli di ciwio fi fyny, a disgrifio wbath ffyni nath ddigwydd, na i neud dy laff, bydda chi wastad yn neud ach priodas pum mil. O oce, oce. O, a ti'n cofio pan nes di gerdded y lle yna, a wedyn o' ti'n meddwl bod ti'n gorfod pwsio drws, ond o' raid ti dynnu fo?

O, wel alla i ddim dympio Trystan. Medri. Na, na.
Ti eisiau practis rownd na i fod yn Trystan? Be, i dympio fo? Ia. Yeah. Oce.
Oce? Oce. So ti'n deud wrth Trystan rwan? Oce.
Oce. Um, Be, be sy yma? Um, dwi jyst yn teimlo fel bod ni angen bach o chat. Ah! Dwi jest... Pa, pam?
Dwi jest ddim... Ti di, ti di cyfarfod cyflwynydd gwell?
Dwi jest yn teimlo fel bod fi angen change a mae o'n really, mae'r ma ma, ma boi newydd ma'n really neu fi chwerthin. O, oh, ideal. Da ni efo hwnna ar camera rwan, so... Gyrru hwnna esbyd y rac. Wel, nice one, diolch yn fawr. Gynnu chdi wbeth i, um, wbeth i plygio, Emma?
Na, dwi'm yn meddwl. Na?
Na.
Ydi Hotel Eddy yn gael reboot? Na, ond byswn i yn licio, byswn i'n licio neud hwnna fatha musical. Ww, se hynna dda, fysa un Ond one-off. fatha- O, pa- o, one-off. amser Dolig, Ie. Esbydwrac, musical, Ie. Ie.
Ond Rina na. Tour. T'wod? Ie.
A mae wedi bod yn pleser cael cwmni i ti eto ar y Mae- Chacho Ema. Mae 'di bod Diolch yn gymaint am lyfli. ddod yn ôl i gael sgwrs. Diolch i ti. A gobeithio allwn ni neud o eto'n fuan.